Kũringana na Beatrice Wamũrũ nĩ atĩ mũthuriwe arokire mathaa ma thaa ithatũ cia ũtukũ arĩ mũrĩu na gũkorwo akĩanjia gũthũkangia indo na thutha ũcio arakorwo akĩmundia nyũmba ĩno yao mwaki. Mũthuri ũracinire okĩte mũrĩu arambĩrĩria kũruta bunjo, tũramũrĩra ithuĩ tũrauma na gũkũ nja, aramba aroraganga indo ciothe. aracoka aracina nyũmba mathaa ta thaa ithatũ cia ũtukũ, nĩ ndĩretire atumia arĩa me hakuhĩ na niĩ na maroka, na mara, tũtinoka kuo tondũ nĩ tũretigĩraga tũtikaingĩre, no ihinda rĩrĩa marakinyire atumia acio nayo borithi ĩrakinya na tũraingĩrania nao, tũragĩũka tũrakĩhorahoria kũrĩa kũratigarĩte no gũtirĩ kĩndũ kĩratharirwo. Mwaki tũrakorirwo mũnene mũno tondũ nĩ wona... twaingĩra kũrĩa ona nginya roof ni yothe nĩwona nĩ ngũu gũtirĩ parallel ni ona ĩmwe ĩ igũrũ tondũ yathiaga ona tũkĩgeria ku atĩ wone ta irigũ rĩmwe atĩ tũrahonokithio kĩmũkore kĩa irigũ na nĩ ũndũ gĩtangĩkĩnyita mwaki na ihenya gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũrahotithia kũhonokia mũciĩ ũyũ. Thutha wa kuona nyũmba ĩno nĩ yakorwo ĩkĩmundio mwaki, Wamũrũ nĩ augĩte marĩ na ciana ciake marahonokire ciarĩra gũkorwo makĩanangwo nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki ũcio kuona marahũthĩrire mũrango wa thutha gũkorwo magĩthara ũgwati ũcio rĩu akĩhoya ũteithio kuma kũrĩ andũ a wendi mwega kuona kũringana nake indo cia mũigana wa makĩria ma ngiri magana merĩ nĩ irĩkĩtie kwanangĩka kumana na ũgwati ũyũ Ndĩra- ndĩratũngirio ha- hathara ya mbeca nyingĩ mũno ta ngiri ta magana merĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩra- kĩratharirwo nyũmba ĩyo. Rĩu ndĩna thĩna mũingĩ mũno tondũ ona nĩ andũ a itũra maraheire gwa kũrarĩrĩria ciana na marahera ciana icio gĩa kũrĩa. Rĩu ndĩna thĩna ũcio nĩ tondũ ndirĩ handũ ingĩrara na ndirĩ kĩndũ ingĩrĩa na ndirĩ kĩndũ ingĩkĩra tiga nguo ĩyo ĩ mwĩrĩ. Kuga nĩ arabangĩte kaũndũ kau tondũ ona ararĩria ũguo ena ũmwe atĩ nĩ ekũragana atũre njera. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ arabangĩte tiga ciana na mũtumia marabangire maronera mũrango wa thutha arendaga kũmacinĩra thĩinĩ. Mũingĩ wa itũra rĩu nĩ ũkũmithĩtie gĩko kĩu na njĩra nene kũrĩa morĩtie arĩa marĩ thĩinĩ wa ihiko magakoragwo makĩhoya motaro rĩrĩa moritũ makorwo makĩmagũmĩra thĩinĩ wa mĩciĩ ĩrĩa maikaraga arĩ ta njĩra ya kũgitĩra ũgwati o hamwe na ngero iria cingĩyumĩria thĩinĩ wa ihiko-inĩ. Ihiko-inĩ especially ta mũtumia Ũngĩona ũgĩticĩrwo maica mũndũ akwĩrage no akũgere ngero, tiga gweterera tondũ rĩu we ũkũganwo nĩ gũkirĩrĩria no no akũrage no nĩ ciana ciaku igũtigwo ci cia ndigwa. Kaba wona ũrĩa arakwĩra tondũ mũndũ agĩkwĩra nĩ agakũgera ngero no akagera. To mũndũ ũyũ rĩu tũrona korwo ona nĩ andũ mararĩ nyũmba noguo angĩramekire ũguo arekire to gĩko kĩu kĩhana kĩa mũragani. Maobitha a borithi ceceni ya Kinangop no marathiĩ na mbere gũkorwo magĩtuĩrania na gĩko gĩkĩ kũrĩa makĩria ma ũũ maracũrania na mũndũrũme ũcio ũrĩa ũrarĩkirie gwĩthara mathaa ma ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mundu twa itũra riri tumutumia ni sacrifice akigura parasu akimwira muthuri wakwa nyita uthiage nigetha ona ayo ngetha mutu hana ukona mutu no mau mothe ni aramatirire thi ni undu wa uguruki wake ni ndingimenya kana ni bangi kana ni ki tondũ no tugire haha no Ngai atwĩrire tondũ nĩ Ngai ũĩ. Gĩkũyũ TV kuuma kaũntĩ-inĩ ya Nyandarũa, njĩtagwo Kamau wa Nyagũthiĩ.